Dogumlylygyň ýokary bolmagy ilatyň artmagyny üpjün edýär. Taryhda bu ýagdaý iş güýjüniň gollanylmagy, jemgyýetçilik ulgamlarynyň durnuklylygy we ykdysady ösüş bilen baglanyşykly bolupdy. Ilatyň sanynyň ýokary bolmagyna jemgyýetiň durnuklylygyny we geljekki ösüşi üpjün edýän mümkinçilik hökmünde garalýardy. UNFPA-nyň Dünýäniň ilat hasabatynyň iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykarylan sanynda bellenilişine görä, on dört ýurtda on dört müň adamyň gatnaşmagyndaky geçirilen soragnamanyň netijeleri şuny görkezýär, adamlaryň köpüsi çaga isleýärler, ýöne bu islegi durmuşy geçirmekde kynçylyk çekýär. Şeýle-de adamlaryň haçan çaga dogurjakdygyny hem-de näçe çaga isleýänligini kesgitlemäge hukugynyň bardygy bellenilýär. Adamlar özleriniň reproduktiw arzuwlaryny durmuşa geçirmekde düýpli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ideg işleriniň deňsiz paýlanmagy we zyýanly gender kadalary aýallaryň ykdysady mümkinçiliklerine päsgelçilik döredýär, gender deňsizligini güýçlendirýär we demografik durnuklylyga zyýan ýetirýär. Köne jemgyýetçilik kadalary, ýagny erkek eklenji üpjün ediji modeli häzirki döwrüň durmuş hakykatyna laýyk gelmeýär. Munuň özi tölegsiz ideg işleriniň agramly bölegini adalatsyz ýagdaýda aýallaryň gerdenine ýükleýär. Bu bolsa gender deňligine we ykdysady ösüşe gönüden-göni garşy gelýär. Geljegi alada etmek hem möhüm faktorlaryň biri bolup durýar. UNFPA-nyň täze maglumatlary reproduktiw hukuklaryny we mümkinçiliklerini amala aşyrmakdaky päsgelçilikleriň hem aýallara, hem-de erkeklere täsir edýändigini görkezýär. Häzirki jemgyýet adamlara durmuşdaky iň şahsy we möhüm çözgüdi, çaga edinmegi, erkin saýlamak üçin zerur bolan şertleri, hödürlemeýär. Bu bolsa adamlaryň çaga sanyny we olary haçan dünýä indirmelidigini erkin we jogapkärçilikli saýlamaga bolan hukugyna böwet bolýar. Döwrüň talaplaryna laýyk maşgalany meýilleşdirmek usullaryna elýeterlilik, bu ilatyň abadançylygyna we reproduktiw hukugyndan peýdalanmaga goýulýan maýa goýumdyr. Bu ýaşlara bilim almaklaryny dowam etdirmäge, başarnyklaryny ösdürmäge we jemgyýetçilik durmuşyna goşant goşmaga mümkinçilik berýär. Aýallaryň abadançylygyny we olaryň iş bilen maşgala durmuşynyň arasynda deňagramlylyk saklap bilmegine maýa goýmak demografik durnuklylygy berkitmekde möhüm açardyr. Hakyky çökgünlik, adamlaryň isleýän maşgalasyny döretmek mümkinçiliginden mahrum bolýanlygyndadyr. UNFPA-nyň hasabatynda bellenilişi ýaly, bu meseleleri çözmegiň iň gowy usuly saýlamak mümkinçiligini çäklendirmekde däl-de, giňeltmekdedir. Bu şahsy maksatlaryň adam hukuklarynyň we gender deňliginiň amala aşyrylmagyna mümkinçilik berýär. Hasabatda görkezilen çözgütleriň arasynda şular öňe çykarylýar, adamlaryň iş wagtyny zerurlyklaryna görä sazlap bilmegi, çagalara ideg hyzmatlarynyň elýeterliligi, orta we mekdebe çenli bilim edaralarynyň elýeterli bolmagy, ýaşaýyş jaýynyň elýeterliligi, çagalaryň terbiýesi baradaky köne jemgyýetçilik kadalarynyň ýok edilmegi. Mundan başga-da, adamlaryň maşgala babatynda erkin we jogapkärçilikli saýlamagyna mümkinçilik berýän, ýokary hilli saglyk hyzmatlarynyň hemmeler üçin elýeter bolmagy zerurdyr. Ahyrynda esasy zat, her ýurduň adamlaryna islendik wagt islän mukdarynda çaga edinmäge mümkinçilikleriň, serişdeleriň we ynamlylygyň döredilmegidir. Sebäbi bu adamlaryň öz hukuklaryny, gender deňligini we maşgala babatda şahsy maksatlaryny amala aşyrmaklaryna mümkinçilik berýär. Ýunifpa. adalatly we durnukly dünýäni döretmäge gönükdirilen işler arkaly adamlaryň arzuw edýän maşgalasyny döretmegine goldaw berýär.